Ka marangaranga ake rā ko te kupu ki te rāngi, ka he kai ora ki te whenua. Koutou kua wai atu rā i te akaaka matua o Tāwaki ki runga, ki te ao wairua, ki te ao mārire nui, rarau mai rā. Kei te kaupapa tangata e toitū taketake mai nei te pua o te whenua, ka ranga mai rā tātou. Koia tēnei. Koia tēnei, ko te kupu o te uru, te rere atu nei ki runga i a koutou kei ngā maunga waka i, ngā wai kaukau, ngā whenua taurikura, karanga māi. Ana kō tae ki te wā ki āta ruku atu tātou ki roto i ngā kātū kaupapa i puta mai ai i te reo o te uru, inā ngā ōtaka. Nō reira ka titiro kōmuri anō rā tātou ki aua ōtaka i puta mai ai A ki runga i a tātau. Nā runga i tērā e te iwi e, kia wēnei rā te titiro. E kite tonu ake ana au i te aka o Tāwaki, oti anō kei reira oki te ara o Poutama tū ki runga, ko Te Ara Poutama tērā. I pikitia ake rā e tēnei a Orangi, ā, e mōhiotia nei ko Mai Ana Jury. Ko Mai Ana Jury kua kake ake rā, e kake tonu ake nei i te ara o Poutama, ki runga. Nō reira ko tēnei o ngā pūrongo te wai ake nei e titiro ake ana ki ngā mahi a tēnei toʻunga o te ao mātauranga Māori, o te ao mātauranga whānui, ā, we anō i roto i ngā tau. Koia tēnei ko te pūrongo e.
Kua roa a Ahorangi Meihana Durie e tū ana hei toki i roto i te ao mātauranga Māori, me tana kaha whakapito ngoi kia whakawhanake i ngā hua mā ngā whānau, hapū, iwi, hapori anō hoki i roto i te mātauranga, me te aha ko te mātauranga i tū hei poutokomanawa i roto i tōna whakatipuranga Inā koinā te ōhākī o ōna mātua i whakatō ki roto i a ia. Heoi, ko tōna hiakai ki te reo Māori a ia i tōia ki te whare wānanga. Nā tōku koroua matawhā, ahau mātou ko ōku whanaunga i whakatupu i roto i te reo i ngā wā i noho piri tata me ia. I taku taenga atu ki te Kāreti, i tino kite au, he whāwhārua, nō reira i whai atu au i te reo. Ka rua, i tino whai atu au i ngā momo mātauranga mō ngā tikanga Māori, tikanga hapū, tikanga ā-iwi, me taku mōhio tonu he ara mutunga kore tērā. I tīmata ia ki Te Wherawhera i tana tohu paetahi i te tau 1990. Ā, i te tau 1995, e rua noa ngā Māori i whai i te tohu kairangi. Taka rawa mai ki nāianei, koni atu i te 50 kua whai i te tohu kairangi. I tēnei tau tonu nei, hui katoa 80 ngā tauira Māori e whai ana i te tohu kairangi. Ki au nei, he tohu tērā o te hekenga taumata o Ngāi Māori ki tēnei wānanga, o te hekenga taumata hoki i ngā tohu paetahi me ērā atu momo tohu, nō reira, kei te kite atu au ki te taurite te tokomaha o ngā tauira kua eke ki te tohu kairangi i tēnei tau ki ō te tau 95, arā tētahi tino whakapikinga. Ahakoa ngā tauwhirotanga o te whare wānanga me tana tirohanga auraki, kua kite e Ahorangi Meihana Durie i te tipu o angitū i roto i ngā ākonga Māori i roto i ngā tau. Heoi, he wero nui tā te tirohanga auraki. Tokomaha ngā tauira Māori o mua i tēnei wānanga, ā, kua tino tā te ihu i roto i ā rātou mahi i konei, mahi whakaako, mahi rangahau, mahi whakatupu mātauranga, nā, kua puta, kua rere atu ki te ao, ki te kawe, ki te kōkiri, i a rātou mahi. Nō reira, he wero ki te, ki te whakatō mai ētahi wā, engari kei te kite atu au e, e tupu ana te rahinga o ngāi Māori, o te reanga hou. Hei tāna anō he hua nui o roto i te whare wānanga. Ko te whare wānanga tētahi tino ara e whai tohu ai te tauira, engari ko, ko te mātauranga ka tīkina atu e ia. Ka hāngai anō ērā momo mātauranga ki te whānau, ki te hāpori, te hapū, te iwi, ehara i te mea ko te tūranga mahi anake. Ka mutu he hīkoitanga nui mā ngā whare wānanga kia whakamana i ngā āhuatanga o te ao Māori. Ko te kawe i te Tiriti o Waitangi, ko te kawe i ngā mātāpono Māori kia kaha whakamanahia. Ērā āhuatanga katoa i roto nei, kia kaua ō tātou whānau e pōhēhē, e harati nei i te wāhi mō Ngāi Māori. E ahu ana tana titiro ki te whakaū i tētehi ara motuhake mā ngā raukura o Te Aho Matua, waihoki te ao Māori whānui. me tētehi tohu mātauranga motuhake mā ngā mangainga o te reo Māori me te ao Māori. Regan Paranihi Te Reo o te Uru.
E taku ra i e mai ana tena rawa atu koe, ka tika ra, ka tika ra. Ko koe ra tera kua taotao atu i te ara poutama ki runga, e kimi ake ana kei wea ra nga kete o te wananga i waiotia mai ai e Tane ki a tatou. Ko koe tērā e whai atu ana i tērā ara, ā, me te mea nei e wāngai ake ana i te tini ngerongero i muri nei. E ia kē ngā tau ko koe rā tērā ko tō whānau tonu, anā, e tuku atu ana i ngā rau rengarenga kia pakari mai ai te tū winiwini, kia pakari mai ai te tū wanawana o te iwi e. Nō reira e te tangata mātauranga, e te tangata māaki tēnā rawa atu koe. He nui ngā ua ko koi tonu tēnei ana e whakarite tonu nei i ngā rau kōrero ana hei wāngai ake rā i ngā tāngata. Tēnā rawa atu koe, au anō kei te pukenga. Me taku maha rā ake ki te wā i mahi tahi tāua i ngā mahi wehena, ngā mahi wāngai i ngā tāngata nō reira kei taku rangatira ē, tēnā rawa atu koe, otirā noa ki ngā tini tauira kua tae ake ki raro i ngā marumaru ā, o tēnei o ngā pukenga o te ana i raro i ngā parirau o tēnei o ngā pukenga i roto i ngā tau, ā, nō koutou te wiwi māringanui katoa koutou i tēnei tangata, e kaha tonu nei, e māia tonu nei, pakari ake, pakari ake tana wāngai i te tini o te tangata. Umm. E te iwi e, kia mau tonu mai a ki tēnei o ngā puna e kīa nei ko te kupu o te uru e titiro kōmuri tonu atu ana ki ngā pūrongo i puta mai ai i te reo o te uru tonu e. Ko Rangitāne te wā i tū mai ai te pūrongo mō Te Aorangi nei a Meiana Durie, nō reira kia wāia e au ko te ara, anā ka wakaao kapua taku aere, kia tae ake ai au ki te Kōti i o Ruapehu maunga, Mārama te titiro ki te wā i tāone iti nei o Raitii. Koia rā tērā ko tētehi o ngā kaupapa nui pākihi nei e kīa nei ko Thrive, arā ko te kakenga, ko te wainga rānei. Ko te mahi a te Thrive nei, arā e wāngai, e poipoi i te tangata kia pakari mai ai i roto i ngā mahi pākihi. Kei runga i tērā me tīawe rā tātou ki te pūrongo i a ia tonu nei.
Ka rerekē tō wheako mēemea ka poipoia koe e tētehi kaiārahi rānei, kāri rānei, ā, ka tahi ka mau koe e te korokoro o te parata. So the most important part of Thrive is really guiding our whānau kites through their business step by step. So that's where I come in. Hei tā Māki, kei te tino waea a Ngāi Māori ki te raka inonga. It's really surprising how our people have the automatic hustle. And so in their hustle, they're doing it automatically. And so moving their hustle into a principle value system so they can understand the operation of a business.

Just um being surrounded in her um wairua just the positive energy the um words the positive words like just helping me to know my worth that I'm worth what I do for the people. Kia whakaawetia e te i atu tangata, kia wai i te pae tawhiti, kia whakamaua kia tīna. Iriwere Rerikura, Te Reo o te Uru.
O Mauri Tūkirunga, tēnā rawa atu koutou e te whānau o Thrive e whakapakari ake nei te ua ki roto i te ūnga e whaiwhai haere ana i tērā ao i te ao o te pākihi. He nui ngā akoranga kei a koutou, he nui ngā rautaki kei a koutou hei manaaki tū i ngā whānau e ia ia ana ki te whai atu i tērā o ngā ara. E kitea ake ana kei te tāone tonu o Raitii e puapua wai mai ana e wanake wanake mai ana a ko ngā ua o tō koutou kete. Nō reira koutou e thrive e whakapakari ake nei ana i te tangata oioi anō e whakapūioio nei i te mōiotanga me te mātauranga tahi. Ana ka kōtuituia, ka rarangaia ana ki roto i te tini, ā, e wai ake ana i tēnei o ngā kaupapa. Ka tae ki te kaupapa nui anō ko tēnei, ka tika rā ko tātou te iwi Māori e ia kē ngā tau tātou e waiwaiāre ana i te ao o te pākihi. Kei roto i a tātou ērā pūmanawa. Nō reira ki te kāuri e aro atu ana ki a Thrive, tēnā rawa atu koutou. He kōkiri pai tērā, he kōkiri waimana. Tonu atu. Nō reira e te iwi e, kia purutia rā ko tērā mana, kia whīta, īta, mau tonu e. E tū ake tonu ana au ki te riu o te rohe o Ruapehu maunga, kātahi au ka ruku rā ki roto ki te Mangawero awa, Mā konā ka rere ai iwe ai au, ka wai atu i te ia o te kare ngātahi, kia tae ake au ki te awa nui o Whanganui. Ka tūtaki atu rā tātou i roto i te pūrongo te wai ake nei ki a Taʻi Nēpia. Ko Taʻi Nēpia tētehi o ngā kai toa ā pai ake ana i te oe o tēnei kaupapa e kīa nei ko Te Waka Ama. Kāti e te hoa e Taʻi, Koia tēnei taʻi rā te kaupapa ko koe, anā e wai ake nei i runga i roto tonu i te hinu o ngā pūrongo te tū mai nei.
He roa te wā i hoe waka ai tēnei o ngā tau tahito kai hoe waka, heoi kua eke ia ki te ikeiketanga o te ao waka ama, kua whai wāhi atu a Tahi Nēpia ki te whakataetae waka ama ā-ao ki roto o Rānana hei te here turi kōkā i tēnei tau. Probably pretty well freaked out, eh, cause I'm just sort of learning a new stroke and, oh, it freaked me out when.

Kia noho ngātahi ki te wai, he mea whakapiki i te wairua, he mauri ora ki te tangata anō hoki. Probably the wairua eh, there's, there's, and the, the whanaungatanga, and um, I think uh, there's probably no, you know, I've, I played rugby and league and all that sort of stuff, but you can't compare it with Waka Ama. It's, it's, it's got a mauri of its own and it's, and it's all around love, kotahitanga, aroha, you know, all that stuff.

And a couple of years ago I hooked up with them and so they've been addicted to it just like me now so yeah and we're going to the world so I'm happy as. Ko te manako nui a Nepia kia hora atu ona mātauranga katoa ki te hunga pīpī e nanapi nei ki te kakau o te hoi, ā, e kite ana ia i tō rātou manawa nui,

I ana pūkenga kia koi rawa atu. Ko tāna, he hikoinga whakahirahira tana hikoitanga i te ao waka ama, ā, ka whakapau i tana katoa mō tōna whānau me ngā hapori waka ama puta noa i Aotearoa. Te mehemi te reo o te uru.
E taʻi e tēnā koe, tēnā koe i tō māia pakari nui tonu, otirā nō tō ngākau ki tēnei mai, ki te taʻa wairua tonu o te wai, e ono atu ana ki ngā ripo, e ono ake ana ki ngā karengā, e ono ake ana ki te ngaru, e ono ake ana ki te māio o te awa nā roto i ngā maʻi Ā, e kīia nei, ko te waka ama, e kawe nei koe i tō waka, e kawe nei tō waka anō i a koe koutou, ko tō tira. Ana ki ngā taumata angitu te rongo ake nei kei te rere atu koe ki Rānana, kaua ki Rānana i te awa Wanganui, engari ki Rānana i ngā rangi nei, nō reira kei te kitea atu i te matatoa tonu o mahi, oti anō o koutou mahi, ā, kua roa nei koe, E kuʻu atu ana, e tau atu ana ki runga i tō waka, anaku riro rā mā tō waka anō koe e kawe atu ki whenua kē. He auora kei roto i ēnei maʻi o te waka ama, he waiora kei roto i ēnei maʻi o te waka ama e rongo ake ana i tō auina nui, tō auina nui i te unga e iaia ana ki te uru atu ki roto i ērā kātū maʻi me te unga rangata i te piʻi ake nei, i te piʻi ake nei. Nō reira, ō ia tō waka topotū ki te moana, Mā wai e tō, māu e tō, mā koutou e tō, e Taʻi e, tēnā rawa atu koe e te oa e rere nei i runga i te wai nui, i runga i te wai roa o te motu, o te kāinga, oti anō, o te ao. Ka pai tērā. Ka taʻi rā te pūrongo ko tēnei e kite ake ana i te pai o te angitū ana i roto i tēnei o ngā waka e kīa nei, arā, ko te waka ama. Mai i ngā ngaru tonu o tō tātou nei rawa tupu a te awa whakanui, ka piki ake au ki runga i tētehi o ngā waka ama me taku tira tonu, te tira o te reo o te uru. Anei mātou ka oe wakauta. Ka oe wakauta, ka oki wakauta, anā, ka tau atu rā anō ki te kāinga nei o Raiti ii. Te take kei konei, ko tēnei o ngā pūrongo e aro atu ana ki tēnei rangatira o te ao pāpāo ki a Larry Parr. A Larry Parr e uri nō Ngāti Raukawa o te au o te tonga, ana tēnei tangata kua roa i roto i ngā mahi a wakaata nei i ngā mahi kiriata. Anei tētehi pūrongo e pā ana tonu ki a Larry Parr te tū ake nei, te wai ake nei.
Kei roto i tēnei pūrongo e ōa ake nei, ka āngai te titiro ki tētehi tangata e mōhiotia wānuitia ana i roto i te ao papā o Māori. Koia te tangata e autū ana i te māngai pā o. I whānau mai ā i tipu ake a Larry Parr Ki tēnei tāone o Raetiī. A a Akua nō Ngāti Raukawa o Te Autonga aia i taurimatia ia e Mati Māreikura o Ngāti Rangi. Ka oki ōna māra ki te kōrero a Mati Māreikura i a ia i tētehi ui me te tumu wakaata taonga. I didn't recognise Matiu on the Film Commission on the um, Manuhiri Pai until I was almost finished. And I had, I'd given my Raukawa um, uh, whakapapa, but I hadn't said what I do now, which is aha ko no Ngāti Raukawa hau uh, i whānau ai i te maru o Ruapu. um, and he picked me up on that. He said, well, you know,

Ā, tāria te wā, ka mahi a ia mō te rāngai kiriata. I was a regular at the movies um but as I say, you know, uh I can remember being out on the farm down the Rautaha valley where my grandfather uh lived. Um, and sitting up on a hill waiting for sheep to come past because he was out mustering and I had to stop them from going down a, a track or something. And thinking about, you know, uh, movie ide uh, ideas about like this would be an interesting scene in a movie or something like that. E tino mātanga toʻu toʻu witi āua a Larry Pā me ngā pikitia, pērā i a Come a Hot Friday, me te maʻitaʻi me ngā kiri wakāri,

Beautiful deep voice. So Don had a nice cameo in Kmart Hot Friday as well. Ahakoa kei Te Whanganui-ā-Tara tana tari ki Te Māngai Pāo, kua unuku aia me tōna oa rangatira ki Wanganui no Oae. The real benefit for me is I've got so many, uh, uh, so many whānau here, you know. So Dad's brother and his wife still live here and um, They call around at least once a week, you know, they just drop in. Um, my brother lives here, and I've, well, one of my brothers lives here, and I've missed actually spending time with him. Te āua nei, ko Wanganui te wā i e nō ana e te i o ona wānau. Me te mea uki, ko Wanganui te kainga ou, o te kai autu, o te māngai pā o. Iriwere Rerikura, Te reo o te uru.
Erieri ka tika, ko koe rā tērā he mātanga. He mātanga rā koe Erieri ki roto i ngā mahi a Pāpāo, he toki nui ki roto i te ao kiriata. Ā, nā runga i tērā e kōrero ana koe mō tō ononga, ononga ngākau, Ana ki te wenua nei o Raitii, me nga kaokao o reira aʻu atu ana ki Oakune, aʻu atu ana ki nga pareparenga o te maunga o Ruapehu. Ana, ko koe ra tera i tupu mai ai i tera wenua, a akoa i eke mai ai koe i nga kāwai o Tainui, hono tonu atu ana ki Ngati Raukawa. Ka noho ra ko te kāinga o tou ngakau, koia ko Raitii. E rongo ake ana mō ngā mahi uʻu e maʻingia ana e koe, ko koe hoki te kaiwhakahaere o Te Māngai Pāho, me te kī mai a tēnei o ngā pūrongo e hoa, kua hoki koe ki te kāinga o Wanganui, ā, ka, kua ngērā te ngākau te rongo ake i tērā. Ana, ko koe hoki rā tērā te manu taiko, arā, o ngā mahi kiriata, ngā mahi pāpāho nei, nō reira karanga mai rā. Nō reira kei te uri a Ereora, a tēnei ka mihi, Atu rā ki a koe i tēnei wā, awe anō kua puawai mai ana ko ō mahi ki te ao nui, ki te ao roa, awe anō ki te ao wā nui. Nō reira e te rangatira, e Larry, ā, kia tau tonu te mauri ki runga i a koe me tō whānau e. Kāti ake te iwi, koia rā tērā, ko ngā pūrongo kua puta mai nei, i raro i te taumaru ngā roa o ngā reo irirangi e toru. Koia tērā ko te reo irirangi o Te Korimako o Taranaki. Te reo irirangi o Wanganui, te reo irirangi o Rangitāne, e tū ake ana hei pou tautokomanawa, tautokomanawa, arā, mō ēnei o ngā pūrongo katoa ka puta i te reo o te uru, wēnō ki a koutou ngā kai ōmai i ngā kōrero. Ka mihi au. Tēnā rawa atu koutou. Koinei tētehi āhuatanga o te reo o te uru. Kāre rawa e ārikarika nō koutou ki te tuku kōrero mai. E mārire noa iho tā koutou tuku mai, tā koutou ō mai i ngā pūrongo nei ki te reo o te uru. Nō reira karanga mai rā koutou katoa e ngākaunui ana. Nō reira e te rohe whānui, taranaki, Whanganui, Ngāti Apa, Ngāwairiki, puta noa rā ki Rangitāne, me ngā kaokao oki, e te iwa ka peke atu anō mātou ki roto i te riu o Te Raohe, arā, o roto ana mai o Ngāti Kahungunu i te iwa, arā tae noa atu rā ki roto o Ngāti Raukawa i ētehi wā. Nō reira, i ngā roenga, karanga mai koutou te āta manaaki mai nei i tā koutou taonga i te reo o te iwi. Waiano, koia rā tēnei ko te paraire pai, te paraire pai, nō reira ki te unga, ki te whakatāia o tēnā kōtai, ki te kāhui kei te karakia i tēnei wā, A tēnā oki rā koutou. Oti anō kua raʻi māku. Kia mātakitaki tonu mai rā koutou hei tērā wiki i a Te Reo o Te Uru me Te Kupu o Te Uru. Ko au tēnei, ko Rauru Broughton e mihi ake ana ki a koutou, e te māngai pāo me tō koutou rāu rauaʻuina nui, me ō koutou nei aweawe, kōtuku, E kōtuku mai nei ki tēnei ēnei o ngā hōtaka, mauri ora hoki rā ki a koutou, e te iwi ē, purutia tō mana kia mau, kia īta, īta mau tonu, ki runga, ki raro, ki waho, ki roto, rire, rire au, Pai Mārire.